Den di Dos Guera Mundial, mundu ta ser rekonosí ku kuater hende ku ta manera e personifikashon di maldat, Stalin di Rusia, Benito Mussolini di Italia, Hideki Tojo di Hapon i Adolf Hitler di Alemania. E kuater hendenan aki, ora bo mira tur e atrosidatnan, e maldatnan ku nan ta hasi, bo ta pensa, Kon humanidat por yega na e punto aki? Kon mundu por yega na un momentu asina skur? Ta manera no tin speransa mas i bo ta puntra bo mes, Ainda tin e posibilidat ku lus por bria den e skuridat aki? Pero meimei di tur e skuridat aki, bo ta haña lusnan ku ta bria. E lusnan aki ta mas serka di kas ku bo ta kere. Na aña diesnuebe trinta i seis, Kòrsou a haña un gobernador nobo. Señor Wouters tabatin un background militar y mesora el a bai wak e situacion defensivo di Curaçao. El a realisa cu Curaçao su defensa tabata deplorabel. Mesora el a pidi yudansa di Hulanda y awor nan a bai wak con nan por proteha Curaçao mas miho. Prome cos cu Hulanda a haci ta manda mas militar, manda mas solda na Curaçao y Aruba. pero ta tin mas kos ku Kòrsou ta tin mester. Nos ta tin mester di un manera pa protehá nos kosta mas mihó. Pasobra kiko a pasa? Na dies nuebe trinta i nuebe, Inglatera i Fransia a deklará guera kontra Hitler. I hopi bia ora gueranan kuminsá eskalá, tarde o temprano e ta yega nos awanan tambe. Anto esaki ta loke Wouter sa mira. El a bisa, No, nos tin ku kuminsá protehá nos kostanan. Bou di Gobernador Wouters nan a kuminsá traha riba un sistema di defensa. Anto e sistema di defensa ki nan bo pon hañ'é na Steenrijk. Aki nan a mira ku lo ta un bon kaminda ku nan lo por traha e sistema di defensa komo e por wak riba entrada di haf i ei mes e tin un bon bista riba laman. Pero mientras nan tabata trahando riba e sistema di defensa aki, algu inesperá a pasa. Dies di mei diesnuebe kuarenta, Alemania a invadí Ulanda. Nan a bini ku parashut. Nan a bini ku avion. Nan a bini ku tank. Anto un pa un bo ta mira e pueblonan ta entregá, siudatnan ta entregá. E bandera blanku a kuminsá waya bes tras di bes te ora Hulanda a kapitulá. Anto awó mas ku nunka mester a sigui traha riba e sistema di defensanan na Kòrsou. Pasobra dies di mei gobernador a publiká den kòrant, Ku pasobra Alemania a invadí Ulanda, Kòrsou tambe ta na guera ku Alemania. I asin ei, guera a bini na Kòrsou i di Dos Guera Mundial a start dies di mei aki na Kòrsou tambe. Menasa di guera a pone ku tur hòmber di dies ocho pa binti añ mester a registrá obligatoriamente pa servisio militar. Esaki ta bira e inisio di nos propio ehérsito ku sòldánan lokal konosí komo e Schutternan. Mi ta bai subi e trapi aki, e trapi ki nan ta hiba nos, al fin al kabo na e komando pos ku tambe na traha den tempu i na kust batrei. Djei nos lo wak mas kos ku tin ei riba. Tras di mi bo ta haña e bario di kust batrei, pero tin un kos mas, un kos mas ku mi ker a mustra boso. Opviamente bo por mira cu e comando poste aki nan su murayanan ta yen yen di heru pasobra e tabata un sistema di defensa cu por mester a resisti impactonan fuerte. Pero un dje cosnan interesante mas di e comando poste aki nan ta. Cu si bo ta para aki, e ta parce manera bo ta para riba un stupi. Pero bon por imagina bo cu bou di e stupi aki tin un entrada. Den e komando pòst aki nan ta tin instrumentonan pa midi i kalkulá i pa despues a base di loke nan a kalkulá nan ta manda e informashon aki nan pa e tres kayonan gigantesko ku ta tin aki na Kust Batrei. Tin un plenchi ora bo ta kana ki banda, pero ta manera e plenchi kina nan tabata usa el pa get together, pero e funshon original tabata tur kos menos un get together. Aki nan ta un dje plenchinan kaminda un di e tres kañonnan ku Ulanda manda tabata pone. I si bo mira e struktura di e murayanan i bo kompar'é ku e potrèt bieunan, bo ta mira bon bon ku ta aki ta tin un kañon ántes. Pero ya, pa un kañon por funshoná, e mester di bala, mester di hende. Djisa e bou, e otro ban di Seroa baha bai e bou tin e baraknan di e sòldánan. Pa mènech henter e kustbatrei aki tabata eksigí kasi shen sòldá. Pa tras di seru tin e bunkernan tambe, pasobra einan nan ta warda balanan di e kayonnan aki. Anto esaki tambe ta algu interesante pa nos ban wak. Ora bo pasa veld di Willemstad, lo yega kanti Bremen di wèg bo ta haña un mondi chikitu ku dos bunker ku ta drenta te den e seru. Kada bunker tin dos porta, i meimei di e bunker tin e kamber di munishon kaminda nan tabata warda e proyektilnan. Impresionante kon e struktura masivo ki nan ta bou di tera i nan a asta pensa riba un sistema pa sirkulá bientu fresku di pafó. I na un dje portanan ke tu bai bo por mira e mekanismo di e sistema di ventilashon aki. Na kuminsamentu di añanan ochenta, Dos ladron a skonde dias den e bunkernan aki despues ku nan a asaltá un banko. Awe e bunkernan aki ta e testigonan silensioso di un plan serio pa amplia e defensa di Kòrsou. Kisas bo ta puntra bo mes si e konstrukshon di e batrei na Steenrijk tabata sufisiente. E contesta ta simplemente no. Riba e cerrito aki tin un cos cu bo por mira mas mijo cu tur otro camina na Corsou. Anto esaki ta e combinacion di loke ta nobo cu loke ta bieu. Bo por mira akinan e boutnan di e cayon cu tabata para akinan. Anto asina aki tin tres plenchi, caminda ta tin tres cayon. Señor a bisa Su pueblo, Ora boso ta pará na un krusada, wak bon i puntra kon a bai den pasado, kua ta e bon kaminda. I mira nos ta pensa e kosnan kinan nan por wòrdu kombiná ku otro si òf nò. Opviamente e miltarnan dje tempunan ei si a kere ke esei ta posibel, pasobra nan diskubrí, Ke kosnan e lugánan di antaño, e posishonnan di defensa di antaño, ta e posishon bonnan pa nan bolbe usa? Tin biá nos tin ku pone kayon nobo kaminda fòrti bieu ta ta, pero e posishon di defensa ta keda meskos. E fòrtinan bieu di antaño nan a kuminsá usa nan di nobo pa defensa aktual den di Dos Guera Mundial. Laga mi duna bo un ehèmpel. Na Caracas Bay ta tin Ruiters Uitkijk, ta manera tur hende a lubidá riba dje, pero den di Dos Guera Mundial nan a pone tres kayon einan. Waterfort, Refort, ta defensanan ku ta ta ei hopi tempu kaba i awor nan a bolbe pone kayon riba nan. pa di Dos Guera Mundial. Natural Steenrijk no sapati di dje kaba, pero asta ora nan tabata koba e fundeshinan di Steenrijk, nan bin dal riba fundeshi di un otro fòrte ku ta yama Fort Batavir. Tambe tin Bullenbuyck i nan tambe nan a pone kayon pa protehá loke ta e tankinan di zeta òf di gasolin ku ta tin einan. Einan por tabata bisa, pero einan ta tin un fòrte. Wèl, Dje shete shete kuater den e inventaris di Kòrsou nan a mira ku ta tin skibi Fort Billabay. Ke men ta tin un fòrte einan? Loke nos ta mira ta ku tur e lugánan di defensa di antaño nan a rekonstruí nan pa asina e nan por bolbe funshoná den nan kapasidat original. Esaki ta kòrda mi di un historia ku ta tin den Beibel kaminda e profeta Elías mester a enfrentá tur e profetanan di Baal. Na e momento ei el a hasi algu hopi interesante. El a yama e pueblo pa bini serka dje, el a bisa nan, Bin, bin serka mi. I ora e pueblo tabata rondó di dje, tin skibí ku ta tin un altar einan ku tabata destruí. Anto e a rekonstruí òf drecha. e altar ku tabata destruí. El a kohe diesdos piedra i p'e kada un di e piedranan aki ta tin un nifikashon. Kada un di nan tabata simbolisá un tribu di e pueblo di Israel. El a pone nan tur huntu i asina rekonstruí e altar ku un tempu tabata dañá. Mesun kos a pasa ku nos fòrtinan tambe. Nan a disidí den di Dos Guera Mundial pa bai drecha loke un tempu tabata funshoná. Kiko esaki ta bisa nos di nos mes bida? Nos tin ku bai bèk awor pa bai drecha loke un tempu tabata funshoná. Elias su bista tabata fihá riba un kambio nashonal. P'esei e piedranan di su altar tabata inkluí tur tribu di Israel. Meskos ku Elías, nos orashon tin e poder pa restorá loke ta kibrá i efektuá kambio pa henter un pais. I nos mester reta nos mes pa bai buska e piedranan ku nos a lubidá ku tabata tei un tempu. Kos ta manera norma i balornan bíbliko ku a bai pèrdí? fieldad, respet pa prohimo, respet pa Señor. E piedranan aki ta e wesi lomba di un sociedad cu a dicidi pa bay bek na Señor. Manera tur cos den bida. Nos tin ku tuma e desishon pa drecha e altar. E altar no ta drecha di su mes. Nos mester tuma e desishon pa bai buska bèk e kosnan ku nos falta. Kisas tristesa a drenta den bo kurason, pero Dios a duna bo goso. Kisas bo no tin speransa, pero Dios a duna bo fe. Por ta sirkunstansianan di bida a pone odio drenta den bo kurason i esei sigur ta kibra altar. Pero Dios ta duna bo amor. Bon tin pasenshi, e ta duna bo pasenshi. Dios a duna nos tur loke nos tin mester pa nos por biba un bida dediká n'e. Ta na nos pa nos ban hasi uso di tur e kos bonnan ku El a duna nos. Tin hopi mas kos ku nos por papia di dje di Guera Mundial i nos lo bai papia di nan tambe den un próksimo episodio. Por ehèmpel, m'a bai wak otro bunkernan ku ta tin na Bullerbay. Kore riba e sabananan di hato, subi un teras aya i ei mes bo por wak Bullseye kaminda tantu merikano komo ulandes tabata tren ku nan avionnan. Na Blue Bay, Tin un Panama Mount ku ke tur bai ta visibel kaminda ta tin un di e kuater kayonan grandi di e merikanonan posishoná i tambe e monumentu kaminda bo ta mira hopi di e nòmbernan di e antianonan ku a muri den e temporada aki. Pero awor e pregunta mas importante ta esaki, Den bo bida, e altar e ta restorá? I si altar ta representá dedikashon di un hende, kon bo dedikashon ta? I mi ke pa bo kòrda esaki, Promé ku dedikashon semper tin desishon. Promé ku Elias a restorá e altar, el a hasi e pueblo un pregunta, el a puntra nan, Kuantu tempu boso ta keda bula djaki paya? Si Señor ta Dios, siguié. Si Baal ta dios, siguié. Ku otro palabra, Elias ta yamando e pueblo pa yega na un desishon. Ta bisa nan, Boso tuma un desishon aworakinan. Den e tempu ei, Israel tabata eksperensiando un sekura i ta te ora a disidí di rekonstruí e altar E ora ei a habri posibilidat pa wor aki nan awaseru por kai. No tin awaseru si promé ku esei no tin un altar. Riba dia di Pentekostés, Dios a drama Su Spiritu Santu i Pedro tabata papiando ku e pueblo reuní einan. El a bisa nan, Arepentí i kombertí, bira bo kara pa Dios. Pero dikon? Pasobra e ora ei Dios ta bai manda tempu di alivio.